Washington, Mizo News, a puangtu Florence Chakchhuak, February ni sawm pali sang hnih sawmhnih pahnih a ni a, thlirtu zawng zawng te Valentine's Day chibai vek u le. Chanchin tlangpui te, tax refund cheque hmu turin kum khat vel hnga a tul dawn a ni. Motor man a to chho dan bih chianna, Ukraine sorkar chuan an ram boruak rit tak tizang turin ngenna a siam. Ambassador Bridge ni sarih chhungdan pin a nih hnuin hawn leh a ni ta. Mizoram sorkar hnathawk zawng zawngin lungawi lohna lantir a lantir dawn. Benjamin Suman

Chanchin kim chang zawkin Internal Revenue Service chuan backlog an neih an sawi aiin a let in a tam zawk tih thu a chhuah. Nikum tax return million sawmhnih pali deuh thaw la en lo a awm niin Washington Post chuan a sawi a. Chu chu nikum December-a IRS in business leh mimal tax a la en loh million sawm pakhat leh point li a la awm a tih let hnih a tling a ni. National Taxpayer Advocate Erin Collins chuan IRS in an hna an um phak hma chu tax file tlai avanga hremna awm lo turin rawtna a siam a. IRS Commissioner Charles Rettig chuan kar kal ta khan Congress hnenah lehkha a thawn a, chutah chuan auditor, inspector leh computer software system tan funding an nei tawk loh avang niin a sawi a ni. IRS hi kum sawm vel hnathawktu indai lohna an lo neih tawh bakah an hna pangai belh chhahtu Pandemic Supplement Stimulus Cheque leh Child Tax Credits te kum hnih chhung pek chhuah a tul bawk avangin buai a ti zual a, tun kum tax refund cheque pawh na kum lamah chauh an pe chhuak thei dawn niin a lang. Auto Market Research Edmunds in a sawi dan chuan Sanghnih sawmhnih pakhat kum tir kha chuan America a motor dealer ten za ah pathum chauh msrp aia tam in motor an zuar a, May thla thleng chu tlem te te in a pung chho a, January sanghnih sawmhnih pahnih a thlen meuh chuan za ah sawmriat pahnih in a pung ta a ni. Hei hi Sang hnih sawmhni a za a, point thum atang a let za a let za hnih sawm sarih paruk a ni. Ford hian dollar za sawm ruk pathum in a bel a, GM siam, Chevrolet leh GMC in dollar za ruk sawmhni panga leh dollar za ruk sawm sarih pasarih in a bel a, Cadillac chuan January khan chawh rual in dollar sang li sawm li pariat in a bel a, Kia leh Hyundai chuan chawh rual in Dollar sang hnih zahnih sawmriat pakua in a belh a. US ram chhunga awm Ford dealership sang thum chuangin sang hnih sawmhnih pakhat chhungin msrp a za a, sawm zel in a belh niin a sawi. Motor siamtu te chuan hetianga man chhiar zat bakah dealer in motor man an lo belh ve zel hi a dik lo a ti a. Ford phei chuan hetianga lo belh thin dealer hnenah Electric car chhuak thar pek lo ah a vau hial a ni. Ukraine sorkar chuan Russia sorkar in an ram an ramri a sipai leh indo indona hmanrua a dah avanga ram boruak rit tak mai ti zang turin Europe Security leh Russia sorkar chu darkar sawmli pariat chhunga sawihona nei turin a ngen a, Russia thil tum leh ruahman te chiang taka sawi turin a phut bawk. Russia chuan Ukraine nena an inrihnaah sipai nuaikhat lai a dahna chungin run tumna a nei lo tiin a chang rut A tang ruh tlat thung a, Ukraine palai chuan indo pumpelh nan Russia in NATO sipai atan Ukraine tel ve lo tura a duhna chu a tawmpui a tul mai a tul mai thei a ti. Inrinnia Russia President Putin leh US President Joe Biden-a te darkar kat chhung an inbiakna atang thu lawmawm a chhuak lem lo niin Defence Spokesman John Kirby chuan a sawi. President Biden chuan palai tira inbiakremna kalpui turin US lam a inpeih reng a, chuti rualin kawng danga hmalakna pawh an inbuatsaih lawk tih a hrilh nghal bawk a ni. President Joe Biden-a National Security Adviser Jake Sullivan chuan Russia hian tun kar chho emaw Beijing Olympic zawh hnu kar lamah a run lo vang tih sawi thei a ni lo. Indopui tham tak a kalpui vat dawn tih chu a chiang tawk viau a ni, a ti. House Speaker Nancy Pelosi pawhin Ukraine do chu democracy do ang a nih avangin hremna pawh a na hle dawn a ni tih thu a sawi a. Mahse, Sweden-a Russian Ambassador Viktor Tatarintsev chuan Putin-a'n chutiang chu enga tan mah a ngaih loh thu sawiin Russia chu a intodelh tawk a ni, a ti. Russia-in Ukraine run run tura a intintuah mup mup laiin US President Joe Biden chuan Ukraine President chu nimin Sunday khan telephone hmanga kawmin an ram thuneihna leh ram ri humhalh kawnga US chu an lam a an lam an lam a tang tlat dawn a ni tih thu a hrilh. Russia hian a run tak a run tak tak a nih chuan a rang thei ang a beih let leh chin fel a ni tur thu Ukraine Ukraine President Volodymyr Zelensky a hrilh a, an ṭan rualpuite nen Russia chu an lo hmachhawn dawn a ni a ti bawk. Germany President Frank Walter Steinmeier chu chuan Sunday khan Russia President Putin chu Europe ram muanna hum turin a ngen a, Ukraine hmawnga hruihrual hi ti dul turin President Putin ka ngen tak hmeuh a, Europe rama muanna kum hlun zawngtute min thawhpui turin ka sawm a ni tiin German Parliament-in a term hnihna chelh Chel leh tura President Steinmeier an thlan fel hnua chanchin Bumite a kawmnaah he thu hi a sawi a, Europe chhak lam chu a ralmuang lo hle a, a mawhphurtu chu Russia a ni a ti bawk. An ram leh an in sorkarna a thuneihna pumhlum chu anmahni Ukraine sorkar leh mipui kuta awm a ni a, humhal pawh an hna a ni a ti zui bawk a. Indopui hnu lamah Russia leh khawthlang ram inkara inepna lian ber ramchhung himna khawihhning loih tham a inmung mek a ni. Covid nineteen hripui leng vanga dan siam chungchanga lungawi lo mipuiten Canada rama Windsor leh America rama Detroit inkar sumdawnna atana inkalpawhna leihlawn pawimawh tak an Ambassador Bridge chu nisarih chhung dan chah a nih hnuah hawn a nih leh thu CNN-in a puang a. Ram pahnih insumdawn tawnna tha tak chhunzawm leh a nih tawh thu Detroit International Bridge Company-in Sunday zan khan a sawi. Freedom Convoy tih lo chhuahna hi truck driver hote tan Truck driver hote tan Canada in dana siam vaccine la lo chu kar hnih chung quarantine tur a tih duh lohna atanga lo chhuak a ni a, hei hi ram chhunga mask vuah tur, lockdown leh punkhawm chungchanga dan siam leh Covid nineteen laka invenna dan hrang hrang duh lo tu ten an thlawp a ni. Windsor Police Chief Pamela Mizuno chuan ei leh bar, mihring leh thil mamawh chi hrang hrang phuhruk tur inkalpawhna pawimawh dan chah hi dan a ni lo tih chiang takin ka sawi duh a, hremna pawh a na hle a, dollar nuai khat chawina leh kum khat chhung lung intan theihna a ni, a ti. February ni sawm pali sanghnih sawmhnih pahnih vang Laini chanchin bu in a tar lan danin Mizoram sorkar hnathawk pawl hrang hrang te in tel khawmna Federal Federation of Mizoram Government Employees and Workers chuan an thil phut hrang hrang te sorkar in a tihhlawh tlin lo avangin February ni sawmhnih pakhat sanghnih sawmhnih pahnih atangin lungawi lohna lantir an tum Tarlan zel danin FMGEW hruaitute chu an thil phutte Mizoram sawrkarin a tihhlawhtlin lo avangin hmalak dan tur ngaihtuahin February ni sawm pakhat zirtawmni khan an thukhawm a, lungawi lohna lantir nan leh sawrkar Kar nan February ni sawmhnih pakhat atanga sawmhnih panga kar leh chhung zawng office leh hna an thawhna hmunah batch dum bel an rel a ni. FMGEW hian an pawla tel zawng zawng te chu anmahni pawl theuhah a tul anga hma la turin an hriattir a, batch dum bel tur chu mahni pawla theuh ngaihtuah tur leh member ten FMGEW thuchhuak an zawm that leh that loh vil turin an ti bawk. Badge dum an bel hnu hnua sorkarin an thil phut a tihhlawh tin loha an kal dan tur chu March nikhat sanghnih sawmhnih pahnih a FMGEW Council meeting neih hunah rel tur a ni a. Council meeting ah hian aiawh pakhat theuh intir turin pawl tin an hriattir nghal a ni. FMGEW thil phut te chu pakhatna Dearness Allowance tih pun an phut. Sorkara DA tih pun dirna ziakin vawi li an thlen tawh a, vawi tam tak sorkar hotute an sawipui tawh bawk a, tun thlengin tihlawhtlin a la ni lo. Perus hman mekin a tarlan danin DA hi sawrkar laipui hnathawkte ret angin state sawrkarin pe ve zel tur a ni a. Sawrkar hnathawkte'n July nikhat sanghnih sawmhnih pakhat atang DA za a sawmthum pakhat an lak tawh bakah January nikhat sanghnih sawmhnih pahnih atang za a pathum a tihpun belh tur a nih laiin Mizoram sawrkar chuan za a sawm pasarih chauh a la pe a ni. a pahnihna a hun taka hlawhlak zel an phut. Supreme Court-in February niriat sang hnih sawmhnih pakhata order a ti chhuahah sorkar hnathawkte chu a hun taka hlawh pek thin tur an an nih thu leh pek tlai an nih chuan a pung nen pek tur a ti a ni a. Mahse hun engemaw chen atang khan Mizoram sorkarin a hnathawk engemawzat chu hlawh a pe tlai thin. Pension pathumna, pension hamthatna pek an phut. Hun engemaw chen atangin sorkar hnathawk pension ten an chanvo, pension leh hamthatna dang an hmuh tur ang an hmu thei lova, rei tak hrensa thin an ni. Myanmar rama Chin hming ti thatu leh nula te star rawn zozai thiam Benjamin Sum chuan Chin state chhantu pasal tha te awmna tlawhin a awi. Benjamin Sum chuan a mimal Facebook page ah perhkhuang tingtiang tuma zalenna sualtu sipai ka ni a ti a, ram leh hnam hmangaihna a chawk tho in ram hmangaihtu te a tichak thar ngei ang. Usa chuan a ram thiantha te nen Myanmar rama Human Rights bawh chhiatna chungchang bakah Democracy a nih leh theihna tur kawng dap turin tun aia nasa zawka luhchila buaipui a tum niin US palai Antony Blinken chuan a sawi. He tu hi South Korea palai Chung Ui-yong nena an inhmuh hnu Myanmar ram chungchang an sawi dun hnua puang chhuak a ni a. Myanmar ram chhunga Human Rights bawhchhiatna ti tawp tur leh Sipai Council beiletna kawnga ram ram thiantha te hnena thawhho a pawimawh thu a sawi uar hle bawk. Tun thleng hian US chu Myanmar ram democracy ni leh tura beitute lama tangin thuchhuah a la nei zel.

Sipai a zung chawp a, kar phawngin mipui democracy tan i do ang u tih banner kengin sipaiin an duhdana an duan. Sanghnih pariat dan puibu halin thuneihna pawng laktu sipai an duh lohna an lantir. Thailand-a hnathawh tuma dan lova lut Myanmar mi za sawmli chuang zet chu Thailand ramri duty leh thuneituten an man leh a, an mi mante chu mipa sawmkua pakhat leh hmeichhia sawmnga pakhat an ni. Thailand thuneitute hian hmun li ah changin an lo man a, an rual hian Thailand-a ruk Thailand a ruka lut thei tura tanpuitu mi sawm pakhat zet an man nghal bawk. Thailand-a hnathawh tuma lut ru an man te hi Mala, Myai, Yangon, Pagú leh Rakhine ram township hrang hranga mite an ni a, mi pakhata Thailand pawisa cheng sing khat leh sang nga tanga sing hnih chawiin an kal hlawm a ni. Dan lova lut ramria Dan lova lut ramria duty ten an man te hi police kutah an hlan a, a ruka an luh theihna tura tanpuitu te chungah pawh action lak a ni dawn a ni. UNHCR-in February ni sawm pakhata thu a chhuah ah chuan Sipaia Myanmar rama thuneihna a pawng lak atangin ram chhuahsan a let in an pung a, ram buai atangin tanpui ngaite tanpui turin nasa zawka hma a lak ve nghal thu a sawi a. Sipaiin thuneihna a pawng lak hnua ram chhuahsan hi mi nuai li leh sing li an awm a, a awm sa nuai thum leh sing sarih an ni a, an vaiin nuai riat zet an tling tawh a ni. Boruak awm dan enin Ram chhuahsan an la pung zel ang, a ti bawk. Hei zawng hi vawiina chanchin thar kan puan thei chu a ni e, thlirtu zawng zawngte chungah lawmthu kan sawi e.